Adishatz e benvengut din a Bisto de Dròlles. Soi Guillaume Graciole, mercés d'escutar aquel podcast realizat amb ma complice Milia Legaza. A Bisto de Dròlles transforma las classes d'occitan en equipos de redaccion. Los nòstres jornalistas en èrbes, uèi, son plan nombroses a l'entorn de la taula. Son los liceanos e liceas del Licèu Sant Sarni de Tolosa. S'apèlan Nisa, Cadour, Malo, Gemma, Zoé, Charles, Amin, Gabin, Joan, Elouan, Asetou, Roman, Elena, Iban, Selena e Maissa.

N'a primier parlat cada setmana dins sa cronica Tòc o Manet abans de passar de l'autre costat a notadament fargat la revirada en occitan del magnific Jòc Dordonh. Adiu Danís, va pla? Adiu, va fòrça pla. Pas tròp impressionat per la nòstra equipa? Enfin, un pilòt de monde, çaquelà, donc espèri que se va pla passar. Las liceanes e liceas de Sant Cerni an un molonàs de questiu a te pausar. An identificat tres tematiques dins ton CV, l'escritura e lo jornalisme, lo monde dels jòcs vidèos e ton rapòrt a la lenga e alavetz es amb aquel subjècte qu'anam començar. Es prèst? Anem, partit!
Adieu, me soni Joan e voliái vos pausar una questiu. Costiá avètz après l'occitan? Euh, l'ai après de totes los biaisses possibles, a començar per ma familha, e après euh, a me d'amics, euh, l'ai fait tanben un pau a l'escòla, coma vos. Euh, a la facultat tanben ai continuat, e vaquí, un pau de totes los costats, e continui d'aprene amai. Euh, adiu, sui euh, Amin. Quin euh, èra lo vòstre somi quand èretz jovent? N' avioi mai d'un, lo primier eró d'èsser Luke Skywalker, lo segond eró d'èsser arqueològue, çò que faguèri pas los bons estudis per aquò, donc ai cambiat de dralho. Adieu, soi mai ça, ma question es, vòstres parents influencèron vòstre carrièra? Òh, un pauc, meus parents erón professors de francés, donc ai seguit d'estudis literaris mai que mai, donc d'un costat òh, mas m'an totjorn laissat la causido de çò que volioi far. Agiu me son inisa e ma question es, perqué aver causit de far viure l'occità?
Perqué autrament deguí o farà pas, coma es una lengua qu'es un pauc amagada o çaquelà, donc me disieu que aquí aviá un biais de libertat, tot un espaci de creaciu e un funt de causas de far e desfar per l'occità mas per las autras lengas tanben. Agiu me son igabí e volieu saber se se pòt viure completament de l'occità. A totes dins lo completament. Es que se pòt viure de l'occitan? Ò, un pauc, n'i a qualques personas que o fan. Uh, ieu capiti ça que là, ma al cap de qualques annados, donc uh, i cal anar a fons per, pensi per, per i arribar. Mm, pensi qu'es possible, beleu serà encara mai possible, esperi dins las annados que ven.
Adieu, me soni Gema, voliái saber se aviatz pas fach aquel mestier, quin auriatz causit de far? Ah, bona question. Aviái començat de far d'estudis de cinema e just ai causit d'estudis d'occitan perque soi pas estat pres en escòla de cinema. Donc au beleu que seriái vengut o scenarista o realizator o quicòm atal, çò que rò un pauc un sòmi de ieu tanben.
Merci plan Danis per tas responsos concisos. Escotatz a Bisto de Dròl, los liceas e las liceanas de Sant Sarni recebon uèi Danis Chadeuil. Avèm parlat de ton istòria ambe la lenga occitana, ara dins aquesto segundo partido del podcast. A se tu, Selena, Malo, Elena e Iban te vam pausar de questions quant a ton trabalh ambe lo diari e tos autres collaboracions.
Adiu, me soni Malo e voliái saber cossí vos venguèt l'idèa d'escriure un libre amb lo vòstre paire? Uh, es pas mon idèia, es son idèia. Ieu a la base voliái controfar son estile, donc èra un recuelh de cronicas, son de cronicas que se sonan de culèras, Donques de, de cronicos on i a un fun de, de Marie Dauphé sur l'estat del monde e tot aquò. E uh, ieu trobavi que uh, ero amusant, me m'abusavi de um, d'ensajar de l'imitar, de copiar son estile. N'ai fait mai d'un còp, de còp uh, me pensi d'avior signat de causas qu'eron de ieu, e a la fin final o um, a decidit de recampar tot dins un meteis recuelh, donc meus tèxtes e sos tèxtes mai que mai, que ieu n'ai pas gran, uh, n'ai pas, uh, n'ai pas fòrça dedins. Adieu, me son dise Lena e ma questiu es perque una revista en occita e quin es lo messatge que boletz far passar? Ah! Uh!
Es una granda questiu aquò. Una revista en occita perque ne manca, pensi que avèm besonh d'un pau aquò per far viure la cultura e justament lo messatge es un pau aquel qu'es lo sostítul del diari es la cultura en occita, ensajar de capitar, de viure sa cultura. Que siá en occitan o pas, ieu soi prèshtit tanben de cultura americana o francesa o de causas atal, mas m'interèsso de ne parlar en occitan. E donc as ensajat de diure que se pòt tot dire en occitan, me pensi qu'es aquò lo messatge principal.
Adieu Messoudi Iban, cossí vos venguèt l'idèa de far un jornal pels jovents? Ehm, ben, pensi que es aquí qu'es lo que son los locutors de demà, donc los joves an de culturas que son plan diferentas tanben, Doncas, avián l'idèia de far per començar de caser de vacanças e de causas un pauc coma aquò. I sèm pas encara, bèl o ne farèn un jorn. Doncas, avèm pachat amé de partenaris per far un diari especial per joves que parle de la cultura des joves de uèi per ensajar de tanben, coma disiái, dire as joves qu'es possible de parlar de lor cultura de uèi, mès de o far en occitan. Adieu, me soni Elena e volioi saber cossí se desbana un amassador de redaccion del diari. E ben, se passò pla. Non, en fait, n'i a pas tant qu'aquò. Çò que fasèn coma ben de contributors que son pertot de Nice o jusques a Bordèu, ieu fau tot per mail, mai que mai, e après a ben un redactor Que ben de temps en temps ieu fau lo punt sus los papiers que li vòli comandar e après de temps en temps demandi de papiers a d'unos personas mas i a pas de grand amassado de redacciu coma se fa dins d'autres jornals.
Adieu, me soni Cadour e volioi vos demandar quinas dificultats avètz rencontrat en trabalhant pel Dicodòc. Ben, pel dicodòc, ben es totjorn complicat de trabalhar sus un diccionari, amai en occitan, perque cal de, çò que çò qu'apèlan de fons, de sourços, donc de documents de referéncia, e de còs que i a, ben, a coman, quò. Sabèm pas la paraula o des ancians que coneisson la lengua, per la l'escriure, passar darrier, es totjorn un pauc un pauc complicat, donc pensi qu'es aquò la dificultat principala. E après, l'autra dificultat es que dins l'istòria de l'occitan i aguèt mai d'un biais d'escriure l'occitan, E doncos, ben, mon trabalh mai que mai es d'ensajar de fixar un pau una ortografia o que siò coerenta, que siò modèrna tanben. Donc aquò de còs que i a, ben, es un pau complicat aquí. Adiu, me soni Asetou, e quin podcast nos conselhas d'escotar coma jornalista? Ah, ehm, be, pensi que fa un pau lo ligan amb la seguido, me ieu escoti força de podcast que son uh, de podcast de videojocs, Uh, donc os un qu'es de liberacion, notadament que s'appelle Le silence en joue, e çò que m'interessa dins los podcasts de videojocs es quand parlon pas de videojocs, quand parlon de quicòt mai. quand parlons de cinema, quand parlons de causas atal. Donc, os dirioi Silence en Jou, qu'es un biel podcast que fa 17 ans, euh, uei, euh, baqui, e se ne voulez u euh, en occità, hi a un collaborator del diari que ne fa un, que és lo Capitan Ilemousi, que fa un oh, pichot pastillo de 3 minutos que s'apelo La Geekorio, on te parlo de comics americà, qui vos conselhi tanben.
Son las liceanes e es liceas de Sansarniètoluz que cosinan uèi Denis Chadeuil, lo convidat d'a Bistro de Tròlles dins aqueste tresen e darrièr partit de nòstre podcast. Roman, Zoé, Charles, Elouan e Cadour van interrogar Tapasciu per aquel autre media qu'es lo videojòc.
Adieu, m'apelhe Charles e ma question es cossí vos venguètz la passion pels jòcs vidèos? Es totjorn dificile de dire d'ont ven una passion. Jogava un pauc a Enteridròl e m'interessava pas, es vengut un pauc mai tard, ai començat Al licèu un pauc, e mai que mai quand èri a la fac, perque me mestiavi un pauc en curs, n'avioi pas pro, donc a costat començavi de de jogar un pauc a de jòcs un pauc longasses, e mai que mai ai començat de m'interessar a l'industria mai qu'al jòc quand èri a la fac, perque ai degut far de trabalhs de recèrca d'aquí dessús,

Adiu mes sonis Zoé, ma questiu es d'ont bus benguèt l'idèo de far passar l'occitan pels jòcs vidèo? Pèt si qu'es un pauc coma disioi lo fait de revendicar que òm posca parlar de sa cultura e de tot çò qu'es cultura mas en occitan. M'interessava lo vidèojòc d'un costat, m'interessava l'occitan e adiu moment me soi dit bestiaument, e ben perqué pas ne far un quicòne? E me pensi qu'à l'epòca, qualqu'un que s'apelava Guillaume Graciolet cercava de cronicaires per far una matinala en occitan e per far de cronicas un pauc sus tot, e me demandèt de far de cronicas sus videojòcs vist qu'aquò m'interessava, e donc èra sus una ràdio en occitan. Donc, vaquí, ai aligat las causas un pauc naturalament atal. Adiu, me soni Elouan e ma question es camp de temps vos prenguèt de revirar lo jòc Dordogne? Dordogne es es estat lo trabalh, un trabalh lisat sus un an, lisat es a dire que eri pas qu'a dotjorn, qu'a dotseman, just e foncionava per per vaga, es a dire de linhas a traduire de temps en temps pendent un an. Après un temps, pensi qu'es un cinquantena d'uros, quicò natal. Adieu, me soni roman, avèm vist sus internet que ne 794 dels 100 de tradusits d'ò per Elden Ring, es de fum o de fusta? Es de fum! 94 dels 100 es la nòta qu'ai botat a Elden Ring dins la cronica qu'ai consacrada a aquel jòc Ai pas previst de lo revirar, de tot biais se reviro pas, perque pensi qu'es las buses almens son pas qu'en anglés o en japonés, veleu, e es un jòc qu'es on i a talament de causas que me prendrió un temps fòl de lo passar en occitan, pensi.
Adiu, es cador tornar mai per un autre qu'estiu, somiatz de revirar d'autres zòc videos? Or, mon problèma principal ara es lo manca de temps. Pensi que s'aquela tornarai sus un jòc qu'ai tradussit en occitan que s'apèla Stardew Valley, perque i a una gròssa maison a jorn que va arribar dins las setmanas o meses que venon, doncas mi calrà tornar perque la version en occitan siá a jorn. E après, ai pas forçadament d'autra idèia de jòc pel moment, espèri de tombar sus un que m'agrade pro per ne far la traduccion. Per contra, ensagi d'ajudar d'autras personas que començan de far de traducciu de videojocs en occitan, vist que ara ai un pauc l'experiéncia per aquò, donc es un autre biais de participar en aquela aventura.
E una autra question, cossí l'idèia vos venguèt de revirar los noms dels Pokémons en occitan? Me venguèt del fait que aviái remarcat dins una entrevista que lo traductor en. Lo traductor en francés, que se sona Julien Bardakov, es un tipe que eh, e pensi a biscut en Provenço e fasio subent referéncia al, al francitan, donc al francés parlat eh, localament, e donc os que i avio de muts en occitan. E emai d'aquò i començat de cercar e ai vist que, eh, quitament en japonés, i avio un fin de referéncias de figuros mitologicos e tot aquò, e un fin de jòcs de muts e me sui dit que podio èsser interessant eh, per l'occitan, De s'amusar un pauc, perque es un biais de s'amusar al còp ame la lengua, ame fa, en, fa, en falgant de, de mot balizo e tot aquò, e de s'amusar un pauc ame la, las bèstias del, de, del folclòre occità tanben. Donc o, me venguèt atal naturalament. Cal saber, coma ne parlaven totara, que eh, trabalhavi sus un diccionari a l'epòca, e lo se, trabalhavi sus la traduccion de Pokémon. Es, èra un pauc ma recreaciu a ieu, èra un pauc lo meteis trabalh, ma pas la meteissa tòca.
E be, mercé pla, Denis. Ten, ten ino questiu de mai su, su los Pokémon, justement. I a una conferéncia que, qu'es sortido d'aquo. Es que, es que continuarà? Es que i aurà d'autres escasents de te, de, de veire aquela conferéncia? Cal demandar, es a dire que me cal demandar de la fa, a l'ocasiu, n'ai fait qualques sesilhos en 2020 o 22. Aquí per ara trabalhi sus una autra conferéncia, e un pau mai seriós o anant dire, me que liga totjorn l'occitan e los videojòcs, seriò mai a l'entorn de la preséncia de las lengas minoritàrias dins lo, dins lo jòc vidèo, e bau ensajat de menar un trabalh de recerca universitària aquí dessús tanben, d'aquí, mas las conferéncias sus Pokémon es totjorn d'actualitat tanben.
Mon cossí s'es passat per tu. Es pas estat brigo impressionat per la nòstra redaccion, es un 17 en facion de Danis Chadeuil. En fait son pas 17 perque la configuracion de la sala fa que n'i a 5 e qu'arribo per bago, un pauc coma los enemics dins un jòc vidèo, veses? Donc non, non, me bag, se son plan petassats, en tot cas, ero fòrça agradiu. Tornaràs?
Bah, tornarai, se me convidan, es totjorn parier.
Segur que te convidarem. Grand mercé a la nòstra equipa de jornalistas, mercé a Florent Mercadier, lo professor d'occitan al Licèu Sant Sarni de Toulouse que nos a grandament ajudat a realizar aquel podcast, mercés a l'Ostal d'Occitània que nos a aculhit per l'enregistrament e mercés a Denis Chadeuil d'aver jogat lo jòc. Ero, Nissa, Cadour, Elena, Malo, Iban, Selena, Gemma, Zoé, Charles, Amine, Gabin, Joan, Maissa, Elouan, Assetou e Roman dins. A vista de dròlles! Adiu, topinos!
A vista de dròl es un podcast Lo Diari realizat per Milia Legasa e Guillaume Graciole, fait possible gràcias al sosten dels nòstres partenaris, la Regió Occitània, la Delegacion Generala a la Lenga Francesa e a las Lengas de França, la drac Occitània, la Comuna de Toulouse, l'Ofici Public de la Lenga Occitana e vosautres que legissetz, escotatz e sostenètz Lo Diari. Lo magazin de la cultura en occitan. S'aquò vos agrad, se ne volètz mai, vos podètz abonar, lodiari.com. Mercés plan!